no be before easter na one woman don go collect two hundred thousand from cooperative say make she take do business but because say bank no dey work for easter she come carry am give the husband say honey help me hold this money by tuesday let me go to the bank and do what i want to do this uh, this evening na he tell the husband honey that money i gave to you Abeg tomorrow morning I need am, wetin the husband tell am shock me, he tell am say Haaland no score yesterday. As I speak to you now, the woman just dey waka the full Okpana road dey find who be Haaland. I dey tell my guy which dey say, Papa, you are getting old, you need to get married. Marry, make you rest. He dey give me excuse say papa marriage no easy, before I go rent this hall two million, before I go buy drink two million, before I go do this one three million, marriage too cost o, I no go marry now o. Na say come, marriage no cost, na you wan go see the girl parents?

Women, If your husband get sporty bet app and Opay, e go hard to advise am make e stop betting because he is one app away from funding the other app. If you don't get it, this your wait. No be before Easter, na one woman don go collect two hundred thousand from cooperative say make she take do business. But because say bank no dey work for Easter, she come carry am give the husband say, honey, help me hold this money. By Tuesday, let me go to the bank and do what I want to do. This uh, this evening, now he tell the husband, honey, that money I gave to you, I beg tomorrow morning I need am. Wetin the husband tell am shock me. He tell am say Haaland no score yesterday. As I speak to you now, the woman just dey waka the full up and road dey find who be Haaland. Ah, no be so all these uh, uh, marketing people just dey market something na one come meet me say hey t-boy do you know that with money point you can save now come and say me wey no get money what is the point this country no this country na im for this urbana road dpo don go rent house for side chick total package house agent and everything one million one fifty During valantine, e wan go visit di girl, as e enter di house na army commander wear boxers for parlour. Na im commander ask am, Who are you? E say, I be plumber, I come check una sink. DJ Olive, I tell people, see, do you know that your girlfriend that is on your DP, once in a while, another guy D, they enter the P.

Poor man house, first of all, na the power dey shout, Chukwu dey go use fertilizer. Then you as a visitor, they, they no born you well, you can't go, light just come, you won't go open fridge, fridge wey know the family members, e go shock you die. The worst one na say you can't go on our fan, SMC, fan wey get terms and condition. As you on am, pa, put am for one, the fan go first vibrate, wogo, wogo, wogo, wogo, you go meet am.

Asaba how far? They come in, they play solid star music. I dey vex for solid star o. Yeah, yeah, boy. E go craze when uh, fuel na 260. Now wey fuel na 700, the guy go well. It's really crazy. Baba, this country now, who dey craze don't know wetin God do for them o.

Baba Nigeria don scatter o, things don hard, things don hard everywhere. Price of food stuff don cost, everything don cost. The way food stuff take cost na abeg if you are married, if you are here, if you send your wife go market abeg off your phone. Your wife must call you, honey please can you transfer me twenty thousand turkey don cost. So as your wife dey go market, just off your phone o. Oh. Everything don cost for market. How much dey dey sell egg now? One? No, I don't. Oh, poor people. One egg, now this one they buy. One, I mean crate. How much is crate? Please, those that buy crate. How much for crate of egg now? Four thousand four five. Egg don cost. The way egg take cost now, nobody fit carry anybody like egg again o. Those guys wey dey shoot uh, egg of life, they get luck say they don do am that time. If na now, you cannot shoot egg of life o. The way egg take cost, you wan dey break egg, say e go do, they go burst your head. This country, everything don cost, everything don cost. Everything don cost na fuel. Tinubu eh na bad boy oh. E affect when when when when fuel be two sixty country don spoil oh. When fuel be two sixty if you wan sleep you go on gen. Now wey fuel na seven hundred if you on gen you no fit sleep. You go open your eye. With life eh don't ever allow anybody to pressure you oh. No allow anybody pressure you. You just dey hustle. You wan buy this one, you wan buy two plates, you wan buy. No allow anybody pressure you. I dey tell people say land no cost. Na you wan stay around people. Land no cost. You don go price land for Opepe. One by seven hundred, forty thousand. Land no cost, don pressure yourself. I dey tell my guy wey dey say, Papa, you are getting old, you need to get married. Marry make you rest. He dey give me excuse say, Papa, marriage no easy. Before I go rent this hall, two million. Before I go buy drink, two million. Before I go do this one, three million. Marriage too cost o, I no go marry now. Na say come, marriage no cost. na you wan go see the girl parents give the girl belle the parents go come see you you come dey hear things like this eh our son eh now e don be don be how you go wan make e be you come say eh daddy eh when i dey go my head full now. men eh some men too wicked o please girls the year is still fresh abeg

Una clap for me abeg, una clap for me. Marriage, eh, marriage. All these girls, girls see, girls na four one nine o. My wife and I date for six years. The day when I tell am say will you marry me? She say, "Eh." I say what? He say I'm surprised. Eh? No be when I say I no marry you, come surprise.